A'r cwestiwn mawr ydy, fydd Aberystwyth yn medru efelychu camp yr wythnos diwethaf? Tipyn o dasg, ond uh, dim syndod bod y rheolwr Aberystwyth, Brian Coyne, yn enwi yr un tîm a gerodd y pencampwyr buddugoliaeth swmpus A fo'n pwysleisio'r ffaith bod angen i'r chwaraewyr gofio pa mor dda y chwaraeon nhw dydd Sul diwethaf. Davies, all iddo fynd heibio i Edwards. Mae wedi gwneud yn dda yn de neb yn y canol, ond Venables, cyfle fan hyn i Venables! Ond mi nath y capten Barry Morgan yn gampus yn taflu hi'n O flaen yr ergyd mae gan Chris Venables. Venables yn pwyllo, ond clod i gapten Aberystwyth Barry Morgan. Cyfle cynta'r gêm heb os. Reid. Ga Hughes yn gwneud y dda. Hughes, mi gafodd ei dynnu lawr. Do, do'n wir gan Richard Harris. Harris ddim yn hapus gyda Hughes yn meddwl i fod o. Di gwneud y mwyaf o'r dacl, ond rwan mae'n y gyfle gwirioneddol i'r tîm cartref wedi dau funud ar y bymtheg o'r hanner y cyntaf. Thomas ar ei droi dde'n isel y mur yn gwneud ei waith. Mae'r bel dal yn fyw. Passmore. Nôl at Barry Morgan a Brystwyth yn ceisio cadw'r pwysau ar amddiffyn y trallwng ac mi fydd hi'n gic rydd arall yr eilydd Shannon y tro yma. Cyfnod da i Aberystwyth. Grist ar y gwasanaeth, a'r peniad gan Edwards! A'n lwcus na dorf yn synhwyro bod Aberystwyth o'r diwedd wedi deffro. Shannon. Ond dim gobeith yn ebyn tri o chwaraewyr Aberystwyth. Sherborne. A'r hedydd campus gan Hughes. Hughes cyfle fan hyn, arbediad gan McGuigan. A cyfle gorau'r gêm. A McGuigan y capten yn ddigon bodlon o weld yr ergyd na. Y mynd am gig gornel. Cyd chwarae hyfryd. Yr ergyd gan Gareth Hughes. Ond McGuigan yn aros ar ei draed. Tan yr eiliad ola. Yw funud a hanner i fynd o'r tri chwarter awr agoriadol wrth i Davies godi'r bel dros y golwr. Gwaith rhagorol gan Christian Edwards. Mae Davies yn aros lawr, ond mae'r symudiad yn mynd yn ei flaen, ond neb mewn Cris Glas yno. O, mae di mynd am gig gornel. A Calvin Davies yn ei chanol i, unwaith yn rhagor. Ni bellach yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu am anafiadau. Ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma, os y gyfle fan hyn i'r trallwng. Sgorio yn yr eiliad ola. Oes o'n wir! Ac o'r diwedd, Calvin Davies. O mae o wedi cael mwy nag un cyfle. Mae'r golwr Richard Morgan yn gandrill. Mae Calvin Davies wrth ei fodd i anelo Yn hollol gywir, dim gwên ar wyneb rheolwr, ond yn dawel bach. Mi fydd o yr un mor fodlon â Davies. Cwestiynau mawr am yr marcio. Richard Harris a'r croesiad yn berffaith. Davies yn gwneud y gweddill, Aberystwyth dim, y Trallwng un. Stevens. Osgiliad da gan Ross Stevens. Harris. Harris ar y croesiad yn edrych am Venables. Venables yn rheoli ergyd troed chwith. Dyna'r ail gol hyfryd. Ail gol y tymor i Chris Venables ac ail gol y trallwng. 23 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Mae'r trallwng wedi dyblu mantais Aberystwyth dim, y trallwng dwy. Richard Harris yn gweld Venables yr amser a'r hyder wedyn ganddo fo ar ei droed chwith a Morgan wedi guro. A dechrau delfrydol i'r Trallwng. A llai nag wythnos yn ôl, mi oedden nhw yn rhoi cweir i'r pencampwyr yma. Rwan, mae'n orau holi o ddwy gol i ddim. Tipyn o gyr pen i Brian Coen. Bryd. Mi gafodd ei faglu ond chwan ymlaen. Sherborn. Mynd un ffordd nôl ar ei droed chwyd. Sherborn! Mi o ganddo fo chwaraewyr ar gael y Luke Sherborn. Ond yn penderfynu mynd i hun. 8 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Reid yn y cwrt cosbi yn creu'r lle a'r bwlch. Mi wyrodd i ar fethiad campus, ond dim byd y gallem y gwig gwneud i rwystro Gavin Cadwaladr. Dau funud ar hugen o'r ail hanner wedi chwarae gobaith i Aberystwyth. Mi nath Reid Yn dda yn wreiddiol, arbediad rhyfeddol gan McGuigan, ond tasg hawdd i Gavin Madwalladr, Aberystwyth 1, y Trallwng 2. Ac e, digon i bendroni i Tommy Morgan. Trwy'n awt, trwy'n awt! Grist a rhithir. Ond uh, Ross Jeffries yn gwneud i waith a rwan mae'n gyfle i'r trallwng. Mae Shannon yn rhydd yn y canol. Mae o'n sgrechian am y bel gan Davies. Davies yn mynd i hun! A'r penderfyniad cywir hefyd gan Calvin Davies. Na chi gol. 5 munud ar hugian. Mae o'n heiddi'r gymeradwyaeth. Wel, da chi'n gweld Shannon fan hyn. Mi fydda fod i gael pryd o dafod go iawn os na fydda'r bel na di mynd i gefn yr hwyd. Ond Calvin Davies a'r hyder yn ei chwarae a'i ail gol y pnawn. Aberystwyth 1, y Trallwng tair. Wel ar ôl dod nôl i'r gêm, mae yna fynydd eto yn wnebu a Brystwyth. Morgan at Gareth Hughes, Hughes sy'n mynd lawr yn dramatig. Be di'r penderfyniad? Chwarae ymlaen. Sherborne yn gwneud yn union hynny. Hughes yn gofyn pam. A Kevin Parry yn y man iawn. i wneud y penderfyniad. Dawridge ar golwr. Morgan yn gweiddi. Reid, Reid! Eto, ar y bodau di a Greswyd. Mae Gwigr yn bell o ddi ar i linell. Ac y naw munud yn weddill, mae Jamie Reid Mae wedi sgor ei bedwaredd gol mewn dwy gêm i Aberystwyth. Evans gafodd y cyffyrddiad ar weledigaeth gan Reid yn gweld bod McGuigan wedi camu oddi ar ei linell. Aberystwyth 2, Trallwng 3. Thompson. A Davies yn lawr yn dal i ben. Ond uh, mae'r chwarae mynd yn ei flaen. Morgan. Trallwng yn edrych i gael y bel er mwyn rhoi cyfle i Davies derbyn triniaeth. Ac o'r diwedd mae'r dyfarnwr wedi gweld fyny'r digwyddiad. O mae wedi cael gêm gampus Calvin Davies wedi sgorio dwy gol i arwain y llinell flaen yn arbennig hefyd a golygfa drist ydy weld yn cael ei hebrwng i'r ystafell newid ar y stretcher Dim ond gobeithio nad ydy'r anaf yn ein rhydd i frifol. Llygyd pawb ar Kevin Parry yn edrych eto. Rhyw funud Ar yn oriawr i sy'n yn weddill. Ond oriawr Kevin Parry sy'n bwysig. Calloway. Ai dyma fydd ymysodiad olaf a Brystwyth. Dim yn groesiau drwg. Wel o'n i fel nifer o'r ei eraill yn meddwl bod y croesiad gan Calloway wedi hedfan i gornel ucha rhwyd. Harris. Neu gosod i, i Dowridge. A dyna ni y chwiban olaf gan Kevin Parry. Buddigoliaeth gampus i'r Trallwng.